Fondazzjoni Satar, Bobot, il-Malti bl-Intelliġenza Artifiċjali. Jekk inti student fl-aħħar snin tal-iskejjel primarji jew jinteressak l-arfin tal-lingwa Maltija, din l-app tottalik. Fondazzjoni Satar qed tniedi l-app il-ġdida Bobot. Il-karattru ta' Bobot se jakkumpanjana biex naraw kif għandna nużaw din l-app. Ejja naraw kif. Tista' tniżżel l-app Bobot billi żżur satar.org.mt jew inkella mill-App Store jew mill-Google Play. L-app tingħaraf mill-isem u l-karattru ta' Bobot li jidher fl-icon tagħha. Kif tniżżel l-app, tintalab tirreġistra. Dan sabiex l-użu tal-app ikun personalizzat, kif se nispjegaw dalwaqt. Wara li tirreġistra, jilqgħek l-iskrin bil-karattru ta' bobot, flimkien mal-informazzjoni dwar il-proġett, li ġie ffinanzjat permezz tal-iskema VOPS tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat. Dan l-iskrin idum ftit ħin jidher Imbagħad mill-ewwel jitla' l-iskrin ewlieni tal-app. In-naħa t'isfel tal-app issib tliet linji li meta tagħfas fuqhom tkun tista' tibdel il-password tiegħek fost l-oħrajn. In-naħa ta' fuq tal-app issib l-aħbarijiet li jinbidlu minn żmien għal żmien u li jinkludu fost l-oħrajn informazzjoni dwar din l-app. Tista' tmur minn aħbar għall-oħra billi tagħfas fuq il-vleġġa n-naħa ta' fuq tal-iskrin, waqt li l-aħbar tista' tara sħiħa billi tagħfas fuq l-istess aħbar. Ngħaddu issa għall-eżerċizzji li nsibu fl-app u li ser ikunu aġġornati minn żmien għal ieħor. L-eżerċizzji huma miġbura f'numru ta' livelli. Iżjed ma jikber in-numru tal-livell, iżjed l-eżerċizzju jkun jeħtieġ impenn. L-eżerċizzji inħolqu apposta biex ikun hemm varjetà ta' għarfien, kif ukoll biex isegwu l-qafas tal-ħiliet tal-aħħar snin tal-iskejjel primarji. Ejja naraw xi ftit eżerċizzji. Meta tafas fuq l-isem tal-eżerċizzju u tafas fuq ibda, tiġik il-mistoqsija li trid tirrispondiha skont kif indikat. Wara li tagħfas wieġeb, jekk ir-risposta tkun tajba, jidher l-iskrin bil-karattru bobot u l-kelma Tajjeb. Agħfas il-buttuna Kompli biex tgħaddi għall-mistoqsija li jmiss. Jekk ir-risposta tkun ħażina, tidher ir-risposta t-tajba li tkun bil-kulur isfar. Erġa' agħfas kompli biex tmur għall-mistoqsija li jmiss. Skont it-tweġibiet li tkun qed tagħti, l-app tadatta l-mistoqsijiet skont il-ħiliet tiegħek. Għalhekk l-użu tal-intelliġenza artifiċjali. Waqt li tkun qed tirrispondi l-mistoqsijiet, Ħares lejn in-naħa ta' fuq tal-iskrin biex tara fejn tkun wasalt f'dak l-eżerċizzju. Wara li tlesti l-mistoqsijiet kollha fl-eżerċizzju, jitla' l-iskrin bil-karattru ta' bobgħod u l-proset mistħoqqa skont il-każ. Tista' terġa' tipprova l-istess eżerċizzju biex tmur aħjar, jew inkella tgħaddi għall-eżerċizzju li jmiss. Biex tmur għall-eżerċizzju li jmiss, trid tafas fuq il-buttuna Home. Issa tista' timxi għal livell ieħor u tkompli bil-mistoqsijiet li jmiss, li jistgħu jkunu jeħtieġu naqriżjed impenn. Wara kull eżerċizzju, tista' tafas fuq il-buttuna Sfida sabiex tara kemm il-punt tkun ġibt sissa. u tipprova ttejjeb il-livell tiegħek. It-tagħlim it-tajjeb ma' Bobot, il-Malti bl-intelliġenza artifiċjali.